Muhamedke mektüp. Qos efsanesi.
Bizde dünya bir çarh köpçektir, onı kim aylandırmağa bilse, Faydasını o körer degenler. Abdulğaniniñ avratı Fatime, balaban ceviz teregi tübünde acı tüşünceler altında yüzüm tatlısı, petmez qaynatmaqta edi. Onıñ toyu olğanına da üç yıl tolmadı. Vadiyde eñ zengin adamğa aqayğa çıqqan vaqıtta, Endi pişmege başlağan şeftali kibi köyde eñ dülber qız edi. Toyda çetleri palı basmalarnen sarılğan ve altın yiplernen nağışlanğan yüzbezlernen beziltilgen mogedekli arabanı yüzden ziyade atlı yigit ozğarmaqta edi. Yipek şertlernen ve renkli basma parçalarınen yaraştırılğan atlar. Biri digerini ozıp çapa ediler. Toy bir afta devam etti. Çalğıcılar toqtamay çaldı, davul patladı, zurna iñledi. Fatimege er kes aves etti. Er kesten ziyade, qara közlü bir qız Fatimege pek keskin baqtı. Ğaliba, onıñ nazarı tiydi. Fatime aqayğa çıqqanınen hastalanmağa başladı. Tedaviylemek içün teren bilgili ekimni çağırdılar, mollağa oquttılar, iç bir şey yardım etmedi. Qaradağğa, azizlerge alıp bardılar, andaki qabir taşından toz içirdiler. Tüzelmek yerine daa da ağırlaştı. Fatime azıp, quruğan tayaq kibi olıp qaldı. Abdulğani, avratım hasta, dep açuvlanmağa başladı ve şarapnı sıqıp bitirgen soñ başqasını alacağını ayttı. Danğalaqlarda bir kere evlengen soñ ekinci avratnı almağa olmay, ya ne içün bizde ola? dep tüşüncege daldı Fatime. Ne sebepten bir halqta bir adet, digerinde başqa? Bir qaç künden soñ bağdan soñki bereketni ketirecekler. Bir qaç künden soñ evge başqa qara közlü dülber kelecek. Fatime ep ağlay. Yoq, tüşündi Fatime, men öyle yaşap olamam, eyisi özümni quyuğa atarım. Böyle qararğa kelgen Fatime bu işni yapmaq içün gece öz quyuları yanına bardı. Quyuğa egilgeninen Azrailniñ kördi. Azrail oña parmağını salladı, qanatlarını qaqtı. Qadınnıñ qulaqlarına mulâyim ses eşitilgen kibi oldı ve onı kökke, cenüpke, alıp ketti. Qartiler Fatimeniñ evde olmağanını duydılar. Onı qıdırmağa başladılar ve quyu yanında taptılar. Fatime yerde yata, elinde aqquşnıñ qanatından da beyaz bir qanaat bar edi. Soñki nefesinde bir şeyler aytmağa yetiştirdi. Qoz köyünden qadınlar toplandılar, olğan vaqianı hatırladılar, Fatimeni acıdılar. Ve olarnıñ da başına böyle al kele bilecegi aqqında tüşündiler. Aralarında yazmağa bilgen bir qız tapıldı. O, bilgili efendini qızı edi. Ayçı baqayıq, qadın qartaysa ya da hastalansa, aqay başqasına evlensin dep qayda yazılğan? İstediler ve öyle de yazdılar, dedi efendiniñ qızı. Ne isteseñ, onı yazmaq mümkün. Demek, böyle, sen yazmağa bilesiñ. Aysa bizim istegimizni yaz, bir avratı olğan aqay ekincisine evlenmesin dep yaz. Kimge yazayım? soradı Zeynep. Padişağamı? O tek küler. Onıñ özüniñ biñ, belki de, ondan da ziyade avratı bardır. Qadınlar tüşüncege daldılar. Biriniñ aqılına böyle fikir keldi, Fatimege kim qanaat taşladı? Melâyke. Demek, Peyğamberge yaz, tek yahşı yaz, er kes razı olur, kim özüniñ aqayınıñ bir avradda alğanını ister, yaz, epimiz parmaqlarımıznı basarmız. Ya, nasıl etip yollacaqmız? M, quşnen yollarmız, quş kökke uça, o alıp keter. babama aytmaq kerek, dedi Zeynep. Seniñ aqılıñ yerindemi, Zeynep? Babaña aytsam, işimizni bozarsıñ, o başqa, bizge qarşı mektüp yazar. Qadınlar Zeynepke yalvardılar, dülber Marama bahşış eteceklerini ayttılar. Niayet, Zeynep razı oldı. Zeynep kâğıtnı tizine qoydı ve Melâyke taşlap ketken beyaz qanatnen Muhammedke mektüp yazmağa başladı. Çoq vaqıt yazdı, yahşı etip yazdı, er şeyni yazdı. Qanat kâğıt üstünde ğıyçıldağan ses çıqarıp, qadınlarnıñ fikirini yazdı, ortalıq sükünet içinde qaldı. Tek kimerde qadınlarnıñ teren köküs keçirgenleri eştildi. Yazıp bitirgenlerinen qanat melâkeniñ artından yetmek içün kökke uçıp ketti. Zeynep mektüpni altın suvlu yipnen bağladı. Oğlan balaçıqlar tutqan beyaz savusqannıñ quyruğına bağladı ve avağa uçurdı. Quş uçıp ketti. Qadınlar ne olur eken dep beklemege başladılar. Yapqan işleri aqqında biri-birilerine söz bergenleri kibi, aqaylarına bir şey aytmadılar. Bizge darılırlar dep saqındılar. Amma aralarından biri dayanıp olamadı, aqayına ayttı. Aqayı küldi, başqa aqaylar da eşittiler. Qadınlarnıñ yapqan ahmaqlıqlarına olar da küldiler. Qadınlarnı savusqan quyruğınen iriştirmege başladılar. Qos köyüniñ qart mollası bu vaqiadan soñ qadınlarnı körse, ters baqıp keçti. Qadınlar yapqan işlerinden utandılar, mümkün olğanı qadar mektüpni unutmağa tırıştılar. Lâkin aqaylar unutmadılar, açuvlanğanda avratlarına, Savusqannıñ quyruğına mektüp iliştir! dep qıçırdılar. Yaşlar da östüler, babaları kibi, olar da olğan vaqianı hatırlap avratlarını utandırdılar. Külmege küldiler, lâkin ne Qoz köyünde, ne Otuz ve ne de Taraqtaşta eki avrat alğan erkek olmağanını duymay qaldılar. Belki qoy eti paalaşqandır, yaşayış ağırlaşqandır ya da aqaylarnıñ özleri utanğandırlar, belki de mektüpke peyğamberniñ cevabı kelgendir? Alla bilsin, anda neler oldı. Bir şeyni pek yahşı bilemiz, anda qoş avratı olğan erkek qalmadı. Vesselâm.